Yɛda Nyame ase sɛ ɔde Kwasiada foforɔ nso akyɛ yɛn. Ɛberɛ biara wɔ asɛm a Asafo Awurade ka kyerɛ Ne mma ma no hyɛ wɔn den. Ɛnnɛ nso N'adom ne Ne pɛyɛ mu no, ɔnam yɛ Bishop John Adu Gyamfi so rebɛhyɛ Ne mma nkuran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛrekɔ so nyinaa no, wɔnsuro. Enti ɛberɛ yi mu yɛnkyɛre ho. Yebegyae ama yɛn sɔfo panyin, na sɛ wubebue w'asom ne w'akomam ama ne nsɛm a ɛreba no a, apem bɛtotɔ benkum, apim du bɛtotɔ nifa, nanso w'aniwa nko ara na wode bɛhwɛ, ebi renka ho. Enti ɛbere yi mu yebegyae ama yɛn sɔfo panyin na ɔde asɛm a Nyame nam ne so de bɛhyɛ yɛn nkuran no abrɛ yɛn. Amen.
Amen praise the Lord. Hallelujah.
Yɛda Awurade ase sɛ ɛnnɛ so wabue kwan ama yɛne mo redi nkɔmmɔ na yɛbɛhyɛ yɛn ho yɛn ho nkuran yɛbɛhyɛ yɛn ho dɛn. Yɛda Awurade ase sɛ ɛnnɛ so yɛ da foforɔ na kasa a mebɛkasa no mato din sɛ Deɛ nti ɛnsɛ sɛ wosuro. Amen. Deɛ nti ɛnsɛ sɛ wosuro. Amen. Amen.
Sɛ obi ka sɛ nsuro a, na biribi nti na ɔreka saa. Ɛfiri sɛ nsuro biara kyerɛ sɛ deɛ yɛsuro bi wɔ anim hɔ. Biribi a ɛyɛ hu a ɔsɛ nnipa suro bi ɛrepiepie. Ɛno nti ɔhyɛ wo nkuran sɛ nsuro. Nyame asɛm rehyɛ nnipa nkuran sɛ, Mma yensuro. Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yesuro? Efisɛ nneɛma a ɛrekɔ so wiase no, ɛyɛ hu. Yenhunuu bi da. Bible se, Biribiara a ɛyɛ foforo, ebi nni wiase. Adeɛ biara a asie biara no, asi pɛn. Sɛ biribi resi a, yɛ a na ansi pɛn, na ebi a ansi wo pɛn nso. Na Nyame fam deɛ, Nyame a ɔnwu da, na ɔno deɛ ɔte hɔ daa no, wahunu sɛ wei, ebi asi pɛn, na wo na wunhunuiɛ. Enti sɛ ɔno n'asɛm kyerɛ wo sɛ nsuro a, na ɔnim deɛ nti ɔreka saa. Amen. Amen.
Enti nnɛ, Awurade Asɛm na yɛregyina so akasa. Na merekasa akyerɛ mo a moyɛ m'asɔre mma a mote me kasa na munim deɛ mereka, efisɛ sɛ obi nyɛ m'asɔre ba a, deɛ mereka yi, bi a ɔntee me kasa wei da. Na wo a woyɛ m'asɔre ba deɛ, baabi a wowɔ biara, Wofiri fie na ɛkɔɔ hɔ, enti wunim sɛ maka no wɔ fie pɛn. Enti nyɛ foforɔ na merebɛka, na mmom nkuranhyɛ na merebɛhyɛ wo sɛ, Dada no a woateɛ no, Nyame, wɔyɛ baako pɛ. Ɔka Yes wɔ ha a, ɔnkɔka No wɔ baabi. Sɛdeɛ ebinom Nyame ka nsɛm kyerɛ wɔn a na ɛne wɔn adwene mfa a, na ɛyɛ no sɛ wɔnkɔ baabi foforɔ. Ɛhɔ na yɛbɛka sɛdeɛ wɔpɛ no akyerɛ no. Enti ɛba saa a, nipa no ɔbɛnante anante anante anante ɛsiane sɛ ɔntumi nnye Nyame asɛm ntom sɛ ɛyɛ N'asɛm a yɛreka kyerɛ no. Na sɛ wogye sɛ Nyame yɛ baako pɛ, ɔnyɛ mmienu, ɔyɛ baako pɛ a, baabi a bɛkɔ biara ɔyɛ Nyame wɔ hɔ. Tumi biara nnii ne so da, na tumi biara hyɛ n'ase. Wogye di saa a, ɛnneɛ wode asɛm bi to n'anim na mmuaeɛ no yɛ No a, Wo nsa nkɔpɛ yes ntie baabi foforɔ, gye sɛ bi a wowɔ nyame foforɔ bi a wo ne no rekɔkasa na ɔno mmom aka yes deɛ a, ok. Ɛnde yɛn nyame no yɛ baako pɛ. Enti meka kyerɛ wo sɛ, menka asɛm foforɔ biara nkyerɛ wo, sɛ dada no a wonim wɔ fie no, na deɛ ɛsiiɛ nti anaasɛ abrabɔ yɛn mmɔ no faako nti, ebi a wakɔdi baabi no. Dada no ara na mehyɛ wo nkuran sɛ, Nyame dadaa no a yɛsom no no, ɔno ara na ɔda so hɔ. Nti deɛ wate wɔ me hɔ no, fa gyina so na fa yɛ adwuma, na foforɔ biara mma. Woto wo bo ase kae mmerɛ a na Yesu Kristo, adeɛ rebɛkye ame yɛku no, yɛakɔbu no asɛnnua mu, na ɔne asuafoɔ no bi akɔhyɛ baabi, ɔrebɔ mpaeɛ. Ɔse montena ha, mekɔbɔ mpaeɛ wɔ hɔ aba. Ɔkɔbaeɛ a wɔm adeda. Deɛ wɔnim sɛ yɛbɛsi gyina no, wɔn yɛnnim. Enti ɔno, deɛ ɔnim no nti, ɛntumi mma ɔnna, na deɛ wɔn nso nim a yɛnnim nti, yɛadeda. Ɔbaeɛ no ɔse, ei, moantumi ne me anwɛn dɔnhwere koro mpo. Ɛna ɔsan kɔeɛ. Ɔsan baa bie mu a wɔn adeda. Na wonim asɛm a ɔka kyerɛ wɔn mu. Bible se, ɔbaa bie mu wɔn adeda no, ɔsan kɔeɛ. Na mpae a na wɔabɔ dada no, a wɔbɛhwɛe sɛ wɔ mu yɛte hoo twɛn no anaa, anaa wɔ mu so rebɔ mpae. Bible se, Ɔkɔe san kɔbɔɔ mpae koro no ara. Mpae a na ɔrebɔ kyerɛ Awurade ne sɛ, Sɛ betumi a, anka ma kuruwa a abesi n'anim no mpare no. N'asekyerɛ ne sɛ, sɛ kwan foforo bi wɔ hɔ a Nyame betumi afa so agye nnipa nkwa a enhia sɛ anka wobewu a, anka wɔmfa saa kwan no mmom na anka ne wuo no nnyae. Esiane sɛ Nyame baako pɛ Ɔno ara na ɛwɔ hɔ. Ɔno ara nso na ɛsomaa no sɛ ɔmmra. Ɔyɛ Nyame baako pɛ nti no, deɛ ɔka kyerɛɛ no ansa na ɔreba no, ɛno ara na ɔsan sii no so. Ɔsɛ Agya, ɛbɛtumi a, nka mma kuruwa yi mpaa me. Na ɔsan so nim sɛ n'Agya no, ɔyɛ baako pɛ. Enti ɔka n'asɛm a ɛno ara no. Enti ɔno ara san de toaa so sɛ. Ɛnyɛ me pɛ, na mmom wo pɛ na ɛnyɛ hɔ. Nyame yɛ baako pɛ nti no, na ne pɛ ne sɛ kɔ na kɔ wu gye adasa nkwa no. Ewuo no ara na na ɛda hɔ ɛretwɛn no still. Na mmom deɛ ɛbaeɛ ne sɛ, Awurade se, Bible se, Awurade abɔfoɔ bɛhyɛɛ ne den. Ɛbɛhyɛɛ ne den sɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɔrefa mu no a seesei wɔrepɛ asan no, Wobetumi anya ahoɔden afa mu, efisɛ nkonimdie bi wɔ hɔ retwɛn. Wobedi nkonim by all means. Na ɛdwom bi se, Adeɛ kye yi, esum di kan ba ansa na adeɛ akye. Enti sɛ esum adi kan aba wɔ saa bere yi mu a, wonim sɛ adekyeɛ nso so wɔ akyiri a ɛbɛba. Na sɛ esum bere sɛ ɔno ara ne Nyame a wɔka no ho a, ɛnsɛ sɛ osuro. David kaa bi pɛn, ɔse, Menam sum kabii mu mpo a, mensuro. Adɛn ntira? Wo ne me na ɛwɔ hɔ. Amen. Amen. Enti wo nso so, menka asɛm foforo biara nkyerɛ wo. Deɛ maka dada no, a ɛfiri Nyame a wɔyɛ baako pɛ no hɔ no, ɛno ara na meresi so, sɛ ɛbɛyɛ a wobɛhunu sɛ Nyame asɛm Deɛ ɛteɛ ara na ɛteɛ, ɛnsesa. Enti, quotation a medi kan de ama obi a wotie ne sɛ, anaa obi a wohwɛ me ne sɛ, Romans chapter 8, verse 28, ɛma yɛn nua yɛaka. Romans chapter 8, verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Amen.
Ɔse, Yɛnim yiye sɛ wɔn a wɔdɔ Awurade no, adeɛ nyinaa di boa wɔn na ɛwie wɔn yie. Wɔn a wɔabɔ ne tiri mu pɛ, wɔabɔ ne tiri mu pɔ na afrɛ wɔn no, Ansa na Nyame refrɛ yɛn no, na ɔwɔ tirimupɔ bi wɔ hɔ a ɔno ɛwɔ ne tiri mu. Yɛka sɛ tirimupɔ a, kyerɛ sɛ wɔasusu biribi wɔ ne tirim fa wo ho ansa mpo a na ɔrefrɛ wo. Enti saa tirimupɔ no, ɛno na ɔnam so frɛ yɛn. Na tirimupɔ no, ɔfrɛ wo na woba a, ɛno ara na ɛreyɛ adwuma. Amen. Enti wo a wɔafrɛ wo, wo koraa na wonnim, Ɛnna nso so ɔkaa wɔ ne tirim sɛ, Wo asomasi, ɔde wo bɛyɛ sei. Kyerɛ sɛ, ɔwɔ tirimupɔ bi fa wo ho. Saa tirimupɔ no, anaasɛ plan, ɛnnɛ deɛ Borɔfo no twi yɛ ara na yɛde afrafra. Nkwadaa no bi wɔ hɔ a, woanka no Borɔfo sɛdeɛ wɔbɛte ase a, no problem. Tirimupɔ no anaasɛ Nyame nsusuiɛ ne plans a ɔwɔ ma wo no. Ɔse ɛno na ɔfrɛ wo a na ɛkɛsɛ ɔde wo ko kɔkɔ ɔde wo ko kɔ ho. Amen. Amen. Ɔde wo ko kɔ ho.
Enti wo a Nyame afrɛ wo no, nyɛ Nyame botaeɛ ne sɛ ɔno ne tirimupɔ nyinaa wo bɛyi akyerɛ wɔ. Dabi. Ɔyi kyerɛ wo koraa a wonte aseɛ. Hwan na Nyame yi kyerɛ no sɛ wɔde no reba wiase na wɔnkyerɛ kuro a wɔmfa no nkɔtena mu a baabi a woteɛ nka bɛbɔ din? Kane no anka abɛka sɛ nka yɛn wo meto aburokyire. Aburokyire fa han ɛnɛ ka kɔ baabi apɛ sɛ yɛwo toɔ no sɛ ɛne aburokyire a ka meɛntie. Aburokyerefo nya ha a yɛbɛba, efisɛ ɛha na wɔhunu sɛ asɛ deɛ ɛma wɔn ho dɛre wɔn no, deɛ wɔn ho dɛre wɔn a sesei nnipa wuo ara na ɛwuɔ no, abibire mu ha nte saa bebree saa. Kane no na wo yɛka sɛ nka yɛwɔ wɔ hena na nka wopɛ? Nka aman aman akɛseɛ bi mabusa masɔre mapɛn. Mese, sɛ anka Nyame de wo ba wiase no, ɛne ɔne wo fa adwene na ɔse Kwadwo anaasɛ Akua, mede wo ba wiase o, na ɔman bɛn so na mede wo kɔtena a, wopɛ? Mibusaa saa no, nnipa a yɛsɔre kasaa yɛn nyinaa no, obiara nni hɔ a wɔbɔɔ Afrika din. Abibirim ha, dabi dabi, obi ammɔ din. Nso mi kasa yi, obi te ha nso nyɛ ɔde a, ɛhɔ ne yɛde no ato. Yɛne no dwene ho paa, Nyame ne no dwene ho a, Abibirim koraa wammɔ din, na nka ha nso nyɛ ɔde adeɛ ne sɛ, Kintampɔ. Oh! Kintampɔ, hwan na nka ɛbɛbɔ din? Ɛno nti, deɛ yɛhunuiɛ ne sɛ, Nyame abɔ ne tiri mu pɔ, frɛ a wafrɛ wo no, ɛgyina ɔno ne tiri mu pɔ so, ɛnnyina deɛ wo wo dwen so, ɛfiri sɛ deɛ wo wo dwen no, ɛbɛtumi asesa mmerɛ a wote aseɛ no ara, ɛbɛtumi asesa, na deɛ wo dwen no wo mpɛ bio. Seesei obi afɔw so afɔw so afɔw so a sɛ ɔpɛ sɛ otu kwan, ɔpɛ sɛ otu kwan kɔ Amerika, China China yi a esii soɔ yi, obi pɛ sɛ ɔkɔ. Seesei paa a wɔnnya nwuiɛ yi, deɛ ɛkɔ so China, ɔbɛka sɛ, Awurade, meda wo ase bebree sɛ woama mankɔ China. Adɛn ntira? Nyame nso so nim sɛ ɛbɛba saa pɛn o. Ɛbɛba saa pɛn. Enti wɔannyina deɛ wodwen so. na ɔde afrɛ wo. Enti ɛsesa a, deɛ ɛbɛsesa biara no, wobɛhu sɛ ɛne wo kɔ pɛpɛpɛpɛpɛ. Amen. Amen. Enti me nua a wotie me, sɛ wonim sɛ Nyame wɔ tirimupɔ bi ma wo, ɔwɔ plans bi ma wo a, na saa plans no na wagyina so afrɛ wo, ɛhwɛ sɛ saa plans no ɛmmerɛ mu a, wobɛyɛ din deɛ ɛbɛsie biara. Enti na ɔse, monyɛ komm. Deɛ yɛakenkan yi, ɔse, Wɔn a wɔdɔ Awurade no, adeɛ nyinaa di boa wɔn na ɛwie wɔn yie. Seesei, sɛ wo a woatie me nkyerɛkyerɛ paa pɛn de abɛduru saa berɛ yi no, ɛno nti na mede wo kurom kasa, kasa a mede kasa kyerɛ wo fie no, ɛno na mede kasa kyerɛ wo seesei no, ɛfiri sɛ nyɛ nnipa yi nyinaa na mekasa kyerɛ wɔn. Mekasa kyerɛ wo a woatena me nan ase atie m'asɛm pɛn. na mekasa de ahyɛ wo nkuran. Ɛno nti no, deɛ meka akyerɛ wɔn sɛ wɔse wɔn a wɔdɔ no nadeɛ nyinaa di boa wɔn na ewie wɔn yie. Enti nka deɛ ɛkɔ soɔ yi, sɛ woyɛ nyame ba a wato nsa frɛ wo a wonim sɛ ne tiri mu pɔ na ɔregyina so de wo ne ɔtua anammɔn a, Anka wonteetee koraa. Ka wonteetee. Nanso mereka kyerɛ wo sɛ seesei asɔfo bi, nnipa akɛsefoɔ bi a yɛnnim Awurade, wɔn a yɛde Nyame din ato wɔn ho so akɛse akɛse a me koraa mehyia binom koraa a Gyamane mpaboa mpo memfata sɛ mepepa ho. Ebinom resu bueibueibueibuei. Adɛn ntira? Wɔnhunu deɛ ɛrekɔ soɔ no, ɛne ne biribiara nnkɔ, na wɔnni nkyerɛkyerɛ biara nso so a ɛkyerɛ sɛ wɔnyɛ dinn, na Nyame nim deɛ wɔreyɛ. Obi koro ɛsu, Oh, da no metee obi deɛ, ɔsii deɛn na yɛne yɛn mma bɛdi deɛn? Ei! Sɛ me na makyerɛkyerɛ wo a, nka wonka wei da, ɛfiri sɛ makyerɛ me mma sɛ, nyɛ me na makyerɛ wɔn, mmom mede Nyame asɛm akyerɛ wɔn sɛ, David koraa na ɛkaeɛ, obi a ɔno nso yɛ nipa sɛ yɛn ara, wafa mu ahu no sɛ ɛyɛ pa ara. Ɔse wanyini, wayɛ abɔfra pɛn na wanyini ayɛ ɛɛ panimu. Ɔnhunu ɔteneneeni a Nyame apo no anaasɛ ne mma ɛresrɛsrɛ adeɛ. Enti me na makyerɛ wo adeɛ na wode aduru deɛ waduro no a, wonka wei da sɛ deɛn na me ne me yere ne me mma bɛdie. a watu asu mu su. Ɛsɛ sɛ nneɛma sesa bɛyɛ sɛdeɛ ɔno ɔpɛ at once, ɛfiri sɛ watena ase ama ne ho, ɛfiri ne nkɔdaa berɛ nyinaa watena ase ama ne ho. Deɛ ɔpɛ na ɔyɛ, adeɛ a ɛne ne nkɔ biara na wayi ade korɔ no afiri hɔ, gye sɛ deɛ ɛne n'adwene kɔ nko ara. Enti ɛberɛ a ɛte sei no, a ɛnyɛ ne tirimupɔ na yɛde retoa, Adwuma biara so wɔ hɔ. Deɛ ɛkɔ so ne, wɔnnya baabi mfa nhyɛ wɔ Ne berɛ mu, na yɛnnya baabi nso nhyɛ da, gye sɛ wɔte aseɛ sɛ, Awurade, mapem. Ɛkwan a mefa so te hɔ biara nnɛ, magyee mu. Mafa Kristo sɛ me Wura ne me kra agyenkwa. Awurade bɛtena me mu na ɛma Honhom Kronkron nyɛ me mu adwuma, na ɔno na ɔnim deɛ ɛrekɔ soɔ yi, ɔna ɔte aseɛ. Sɛ ɔno te me mu a, m'akoma bɛyɛ fɔmm. Amen. Amen. Ɔno nso, yɛnkyerɛɛ no saa da, enti sɛ ɔbɛyɛ deɛ mereka yi, ɛnneɛ gye Nyame. Watena ase ama ne ho nti ndɛ Nyame asɛm nntimi nnkyekyere ne werɛ, nntimi nnkyekyere ne werɛ. Sɛ Nyame ba wo mu a, Nyame ba wo mu a, N'asɛm tumi kyekyere wo werɛ. Wopo N'asɛm na waa woyɛ deɛ wopɛ a, wo ho ntɔ wo, w'ani nnka, na wo werɛ aho wo tirim. Mmere bi, me yɔnko sɔfo bi firi baabi. Mefrɛɛ no. Mepɛ n'asɛm paa. Ɔno nso pɛ m'asɛm. Metaa frɛfrɛ no ma ɔbɛyɛ asɔre ne m'asɔremma. Nyame adwuma nyɛ baakofoɔ na ɛyɛ. Enti na metaa to nsa frɛ no. Da koro mefrɛɛ no. Asɔre no nyinaa ani no, obiara pɛ n'asɛm, nti obegyina hɔ na obiara ani agye. Obiara ani agye, efisɛ yebetie foforo. Me na makasa ara, nnɛ foforo bi rebɛba. Foforo no a ɔbɛba no begyina hɔ a, bɛyɛ five minutes na wayɛ dinn, ɔnkasa. Na obiara nso ayɛ alert sɛ yɛbɛtie biribi foforɔ. Ɛfiri na no ara, wohunu firi n'anim sɛ wɔrepɛ asu. Wohunu firi n'anim sɛ wɔrepɛ asu. A, afei obi nso nim deɛ ɛkɔ so wɔ ne tirim. Enti, yɛn nyinaa ɛhwɛ no. Asɛm ɛfiri n'ano koro paa nsɛ, anuanom, mommoa me. Mommɔ mpaeɛ ma me. Mommɔ mpaeɛ mma me na asɛm bi rekɔ so wɔ me tiri mu a medi ho fɔ. Nti Awurade, mesrɛ mo, mo nyinaa monka mmom na monsrɛ bɔnefakyɛ mma me. Sɔfoɔ a yɛafrɛ wɔ anim oo, wɔyɛ Nyame nnipa. Mfomsoɔ bi akɔ so mmerɛ a wɔreba no, yɛn yɛnnim ho hwee. Deɛ ɔbɛka biara yɛbɛfa. Ɔno nko ara a ɔnim mfomsoɔ no, ɔntumi ntwe mfaso nyɛ Nyame adwuma. Mfomsoɔ no mfiri no so, wɔntee sɛ Nyame de akyɛ no a, wɔntumi nkasa. Mfomsoɔ bɛn? Obi anhunu deɛ wayɛ. Na mfomsoɔ deɛ sɛ nka yɛka no kokoa mu. Wɔse dabi, mommɔ mpaeɛ ma me na mayɛ mfomsoɔ bi a Awurade mfa nkyɛ me, mo nyinaa mommoa me. Woanka so a yɛso yɛbɛdɛn ne yɛahunu mfomsoɔ horow? ɛna ɔstartee sɛ ɔreka mfomsoɔ no. Mfomsoɔ a ɔyɛ a ɔka a wo a wonyɛ Nyame ba no wonhunu ɛhaw bi a ɛwɔ mu. Obi aka fo akyerɛ wo na ɔka bi akyerɛ no a anka ne mfomsoɔ ne sɛn? Bɔ me a mabɔ obi adɛn? Nka mfomsoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Afei deɛ, ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔreka mfomsoɔ no a, n'asɛm ne sɛ, ɛberɛ a ɔreba no, Kumasi na ɔkɔforoo bus. Bus no, ne nnipa no nya nyɛɛ ma na ɔno deɛ ɔkɔtena mu. Afei duru sɛdeɛ bus no bɛtu a, Obi aba, Hey, wote me dabrɛ, sɔre, sɔre, sɔre, sɔre, sɔre me dabrɛ, ah, me baeɛ na wote hɔ a sɛ nka mentena hɔ. Bus no mu nnipa nyinaa bu afu, titiriw driver no. Ɔse yi na mete hɔ ansa na woba. Mete hɔ, wote hɔ a ɛyɛ dɛn na nka, na driver no, drivers nso adeɛ a wɔn mpɛ ne sɛ bus no nnya nyɛɛ ma. na wotim, na wɔasi akɔtena baabi. Mo nyinaa motete mu a, ɛnne adi hunu sɛ ayɛ ma. Na obiara nso ɔkɔtena abɔnten, ɔkɔtena abɔnsen, na ɛduru sɛ baase ntu a, waba ha. Ɛnneɛ nka yɛbɛkɔ da bɛn? Enti na driver no koraa na ne bo afu sɛ, Wote hɔ dada, wosɔre kɔyɛɛ dɛn? Afei deɛ, ɔno koraa wankasa o. Bus no mu nnipa no ara na ɛteatea no sɛ, Na wote mu dada, wote mu dada a, ɛdɛn, wokɔtenaa he na afei na yɛrebɛkɔ a wobɛha adwene? Ɛnna obi maa no baabi sɛ baabi a ɔteɛ no, ɛkwan da hɔ no, ɔmmra. Ama nnipa korɔ no akɔtena ase. Wakɔtena ase ama kaa no rebutu. Aberanteɛ yi, wɔntumi nhunu deɛ nti ɛsɛ sɛ wɔbɛka kyerɛ no sɛ ɔnsɔre na ɛhɔ yɛ n'akonnwa. Ɛha nyɛ plane mu, plane deɛ wobɛkɔ na wo namba bɔ w'akonnwa ho. Na ɛha deɛ bus deɛ wonya wura mu a, tete hɔ deɛ no a na namba biara yɛmfa nɔmba na ɛforo no. Enti Noa ankasa ɔkasakasa a, na wo koraa deɛn nti na wo sɛ me na m'anim sɛ kwasia mpanyini, me na m'anim sɛ deɛ wo deɛ wodidi m'atɛm a ɛyɛ yie, ne bo afu, adeɛn nti na wo sɛ wo wobɛka kyerɛ me sɛ mensɔre, me na magyimi, me na wohwɛ m'anim a m'anim sɛdeɛ ɛɛ m'anim sɛ kwasia a wobɛtumi aka nkwaseasɛm mu yi akyerɛ me. Afei na bus no mufoɔ no, oh, an, eh, brɔ, ɛpakyɛw, gya yɛn na agya, ɔno koraa wɔnyɛ baabi atena, nti fom yɛnkɔ, yɛ din miɛnkɔ. Ee, dabi, dabi, dabi, na ɔwɔ som bi mu, ɛsom a ɔfiri mu ansa na ɔrebaeɛ hɔ no. Ná ɛyɛ fam a ɛsom a n'abrabɔ nyinaa yɛ patapaa, patapaa nko ara. Tɔkwa! Sɛ ɔyɛ bɔne koraa anaasɛ ommyɛ sɔre. Dɛn nti na ɔyɛɛ saa bɔne no? Nyɛ sɔre no koraa na ehia no. Bɔne no a ɔyɛeɛ no, sɛ ɛba a yebegyina so ako, ahaa, ɛno nko ara na ehia no. Seesei nso so, nnipa korɔ no wɔnnya kwan koraa atena baabi. Te obi ase wɔ aberanteɛ, yɛ dinn meɛnkɔ, yɛ dinn meɛnkɔ na wɔnnya, wɔnnya aka awie, anya atwam, wo so wɔnyɛ baabi atena. Hei, wɔnyɛ baabi atena koraa. Wɔntumi nhunu deɛ nti ɛsɛ sɛ wobɛka kyerɛ me sɛ mensɔre. gyegyeegyegyegyegyegyegye na afei amanfoɔ yɛɛ dinn kɔpem sɛ ɔno ara ɔkasakasaeɛ ara na afei deɛ ne bo tɔɔ no ne bo tɔɔ no a watena aseɛ no afei na driver no so kaa no mu adwoɔ a wɔbɛtuo wɔbɛtu no ɛna ɔse mepamhyɛ ɔse obi wɔ ha no ɔyɛ sɔfo a ɔmmɔ mpa yɛ ma yɛ na yɛnkɔ Driver ni no na ɛka saa o. Ɔse mepamkyɛw sɛ obi yɛ sɔfo wɔ Efra yi mu a, fa yɛ hyɛ Awurade nsa me yɛn kɔ. Sɛ driver no ɔyɛ Kristoni, nyamesomni a, onim sɛ Nyame na ɛde wɔn bɛkɔ, nti ɔse yɛde yɛn ho hyɛ Nyame nsa. Ɔno nso driver no ɔnyɛ sɔfo, nti sɛ woyɛ sɔfo na wofra mu a, fa yɛn hyɛ Nyame nsa ne yɛn kɔ. Afei deɛ kaa no mu dinn sɛ obiara nyɛ sɔfo. Sɔfo baako pɛ, ɔno ara ne aberanteɛ yi a ne bo afuo yi. Ɔno ara ne aberanteɛ yi a ne bo afuo yi. Na driver no aka, mpakyɛw, obi yɛ sɔfo ka yɛn ho a, ɔmfa yɛn hyɛ Awurade nsa. Emu dinn. Mpamkyɛw, sɛ obi yɛ sɔfo wɔ ha a, ɔmmɔ mpaeɛ mma yɛnkɔ. Dinn, hɔ ara na driver no ara, ɔse deɛ mom yɛmmɔ mpaeɛ. Driver no ara kaa sɛ mom yɛmmɔ mpaeɛ ne agya. Driver no ara bɔɔ mpaeɛ, ɛna wɔwieɛ na ɔno ara san tuiɛ ne ti paa. Sɔfo yi tirim wantumi ankasa. Enti taam a obedur asɔrdan mu ha a yɛfrɛ no so mbɛkasa no, nna ne tsibowa bu no fɔ papapapapa sɛ a yɛahyɛ da afrɛ kaa mu sɛ deɛ ɔyɛ sɔfo wɔ mbɔ mpaeɛ mma yɛn, manntumi ammbɔ esiane suban a wɔadi kan ayi no adi kaa no mu nti no, wɔntumi nyi ne ho adi sɛ ɔyɛ sɔfo. Obiara bɛka sɛ, Ei, nti woyɛ sɔfo na sɛ yɛpata wo baabi a wompenee? Ɛnam saa nti, yɛkaa sɛ, Woyɛ sɔfo a, sɔre bɔ mpaeɛ ma yɛn. Asɛm a mereka yi yɛ asɛmpa o, nyɛ sɛ ebia mede reyɛ mfatoho. Ɛyɛ asɛmpa a ɛsii wɔ me ara m'asɔre. Nipa no, me ara na me invitee no. Ɔyɛ nyamesomni kɛse a menim sɛ yes. Na ɛsiane sɛ ɔno ara ɔtumi ka no wɔ abɔntene, ɔkaa no wɔ asɔredan mu hɔ sɛ wayɛ mfomsoɔ, wayɛ bɔne nti, yɛmmɔ mpaeɛ mmoa no. Enti na me nso matumi agyina ha reka. Ɛyɛ asɛm a wɔn ara wɔkaa no wɔ asɔre hɔ. Deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ, sɛ woyɛ Nyame, woyɛ, wobɛyɛ Nyame ba a, Nyame honhom na ɛte wo mu no, ɛnhyɛ wo nkuran wɔ bɔne ho koraa. Biribi ketewa bi ba wo berɛm na ɛnyɛ Nyame, ɛnyɛ Nyame fɛ a, wobɛhu sɛ wo ho ntɔ wo. Sɔfo yi, anka obiara nni n'akyi mfiri kagyetia amma Boaseha, enti nka obetumi akasa no akɔ ne baabi. Nanso so deɛ Nyame awo no no, ontumi nyɛ bɔne? Yes, ontumi nyɛ bɔne. Enti, despite sɛ obiara nni hɔ a obebisa no sɛ, Na wo, woyɛ sɔfo na kagyetia hɔ bass mu, na wo bo afu a woko a ɛpata wo a wontiei? Sesei wɔno aka nokorɛ, Nyame, Honhom Kronkron, Nyame Honhom Kronkron ba wɔn mu a saa na ɛteɛ. Ɛma wo po bɔne. Bɔne yɛ nkekaawa. Ebi ka w'ataareɛ mu a, wobɛhunu sɛ wopɛ sɛ wo te twene. Yes. Enti, Bible se wɔn a wɔn dɔ Awurade no, adeɛ nyinaa di boa wɔn na ɛwie wɔn yie a. Deɛ mepɛ sɛ mehyɛ wo nkuran ma wo hunu ne sɛ, Saa ara na Nyame nso so, Ɔpɛ sɛ wo nso so wode to wo ho so na ɛmma entumi nkyekyere wo werɛ. Bisa wo ho sɛ, 'Ɛdeɛ bɛn na ɛrekɔ soɔ? Awurade se yɛnka nkyerɛ wo sɛ, sɛ woyɛ Nyame ba deɛ a, adeɛ nyinaa di boa wɔn a wɔyɛ Nyame ba no, na ɛnwie wɔn yie. Saa asɛm wei, Nyame na aka, sɛ woyɛ Nyame ba na ɛwura wo mu a, ɛtumi ma w'akoma tɔ fɔmm. Sɛ Nyame asɛm nkyekyere wo werɛ a, ɛneɛ na wonim sɛ Honhom a ɛte wo mu no, asɛmbusa bata ho. Ɛfisɛ ɛyɛ Nyame, Nyame asɛm, enti sɛ Ne Honhom wɔ wo mu a, ɛtumi gye asɛm no to mu a ɛnha wo koraa. Enti ɔse wɔn a wɔdɔ Awurade no, adeɛ nyinaa di boa wɔn na ɛwia wɔn yie. Enti sɛ obi te hɔ na ɛberɛ a ɛte sɛi ɔresu, Awurade, seesei yɛbɛyɛ dɛn, Ghana, ɛdeɛn na yɛne yɛn mma bɛdie, na hwanhwan na yɛne ɛkɛ sɛ wɔmfaa Nyame asɛm nkyekyere ne werɛ da, ɔntena ase mmaa Nyame asɛm da, berɛ biara ɔde ɔno ara n'asɛm na ɛtena aseɛ. Enti sɛ biribi si na wokootu Nyame asɛm kyerɛ no a, ɛntumi nkyekyere ne werɛ. Enti mesrɛ wo, wo a wotie me kasa, a woyɛ me ba, deɛ mereka akyerɛ wo ara ne sɛ, Honhom Kronkron no a ɛte wo mu no bɔ mpaeɛ, ɔbɛhyɛ wo nkuran. Ɛtɔ da bi a woyɛ Nyame nnipa a, yɛ a na ɛnyɛ sɛ woahwe ase o, wonhwe ase. Na mmom, Bible se, ɔse yɛn Honhom Kronkron a ɔte yɛn mu no, fan into flame, Nyankopɔn Honhom a ɛte wo mu no, A. Ka so mu, Nyame, Nyame Honhom Kronkron a ɛtew mu no, ka so mu, ma ɛnyɛ gya, Honhom Kronkron, ɛse ɔyɛ ogya. Ogya nso so deɛ, ɛwɔ hɔ, wɔ hɔ, wɔ hɔ a na ɛmu nhwinhwan, nnipa fam no, na ɛmu nhwinhwan, nti ɛwɔ hɔ, wɔ hɔ a na wɔaka aso mu. Sɛ obi yɛ nyamesomni kɛseɛ paa a, ne sɛ ɔne Akristofoɔ nka mmom anaasɛ baabi a ɔteɛ, ɔntaa nkae Nyame asɛm, ɔntaa nkenkan Nyame asɛm. Bible se yɛmfa n'asɛm nkyekyere yɛn kɔn. Baabi a yɛnam biara na ɛkɛ sɛ yɛkae, yɛkae, yɛkae. Wotaa kaakae Nyame asɛm a, ɛhyɛ wo nkuran ɛberɛ a ɛte sei. Enti wo a mekasa kyerɛ wo biara no, menim sɛ Nyame asɛm no maka akyerɛ wo dada, deɛ meka yi nyɛ foforɔ, na deɛ aka ne sɛ wobɛbɔ, wobɛka asɔ mu, ma Hom Kronkron gya no ɛnnɛre kɛse wɔ wo mu, na wobɛhu sɛ wobɛnya nkuranhyɛ bi. Nyame bɛma N'abɔfoɔ ahyɛ wo nkuran, ahyɛ wo den wɔ berɛ a ɛte sei mu. Amen.